Kuna uku ndokumusha. Ava ndisisi vangu ava. Ava ndisista vangu. Ava ndamai D. Sister Pepe. Tiri kuona mune project yakanaka panapa ndiudzeyo zveproject yenyu tinzwa. Ndineri ndo garden yatiri kushanda marisi. mm. saka tine chibage mm. chekudya zvedu isisu panapa pamusha panapa mm. indi madiki mm. tobva pane ito wataenda pane madomasi aya mm -hmm. aya madomasi aya irudzi runonzi rio grand mm -hmm. f1 mm -hmm. inobereka zvakanaka takarichengeta Mhm. sisi kurima kwedu hatisi kushandisa mishonga yemastorage mhm. kushandisa mishonga yatinogona kugadzira tega mhm. manyowa atogadzira tega eh, ndo mashandiro atiri kuita negadheni rino nekunhonga takapinda musango muti unononhonga unonzi murakwani ndo manyowa atinoshandisa kana manyowa embudzi kana manyowa ehuku mm. ndozvatinoshandisa saka imwe stage yemadomasi atinawo mm. tobva ipapa toenda pane aya ndokuti mm. mamwe madomasi atinawo aya in the next two weeks anenge akutanga kutoibva nokuti pakati apa panaro totanga kutoibva wow. saka ndo chimwe project chatakasimuka nacho manje manje mhm. nharaunda yedu ino tinobatsirana vanenge vasingakwanise kuwana mvura mm. vanopota vachiuya tichivapawo muriwo vachienda kunodya pasina mari mhm. tinongobatsirana navo then vemusika vanouya vachihodha zvakare ndo mararamiro atikuita tichifano pamadziva zvedu saka gadheni redu rakati kurei Divi rineri rese iri takaisa muriwo kufara nokuti sisi hatina kunge takaita dambudziko remvura oo redu rakazara mvura tinodiridza zuva rese mm. tichidira mvura neuwandu hwayo hatina dambudziko saka muriwo wese uyu Ndozvo vasikana vemusika vachauya mm. vachitenga. Oh. Then ichi chibage ichi imwe project yatakaita futi manje manje tikutarisira kuti kunopera kwadecember chibage ichi chinenge chaakudyiwa chimwe chiri uko icho eh. icho icho icho tinofanira kuchidya pachristmas apo kuti unopera kwanovember chinenge chaakudyiwa Panapa pamwe apa pasati pabuda zvinhu apa pane mabhara patanata saka edu chero makanyatsocherechedza hatina fertilizer tinoisa manyoro tikuedza kusashandisa mishonga inokuvadza utano hwevanhu saka tiri kushanda nemanyowa chaiwo embudzi manyowa ehuku tichienda zvakadaro zvakadaro wow.
tichifamba naro gadheni redu kanyanya kupisa zvekuti takamboti dzikirei muchando mhm. nekuda kwezuva chero mvura tanga tinayo zvese iyo yanga iri imwe ndima yemanwiwa iyo tatanga taisa manwiwa asi nekuda kwezuva raizopota mhm. richirova zvakanyanya mm-hmm. asi tinotenda kuti muri kuona kuti takanga tabhuya nazvo yeah. tine pepa riri panapa iyi pepa iyi iri kuramba ichingobereka ichisimuka ichikura mm-hmm. ichibereka futi mamwe acho naatoibva mamwe tinotengesa mamwe tichidya ndoo zvatiri zvibereko zvacho izvi mapepers atiri kuita aya panapa takanga takaisa makerotsi ari kupera nekutoti akudyeni uye panapa tine dereri tine mhuri inofamba kudya zvechivanhu saka derere takaririmira vanofarira derere mhm. then ukoko haa zvimwe zvaakuita zvichioma mhando yepepa yatanga tinayo yanga iri mhando yakanaka chose ndorudzi rwepepa rwatanga tinayo yanga yakakura chaizvo asi nanhasi tiri kupfuurira mberi naye project iyoyo ine vanhu vakawanda vari kuida zvekuti tinenge taakudhirivhara kumashops makuru manje manje saka kana muchikwanisa kudhirivhara like munokwanisa here kudhirivhara kunzvimbo dzakafanana nana england ana germany ana dzimwe nyika dzese dzekueurope tinokwanisa tiritori muprocess pane zvatakanzi tiite kuti tikwanise kuti kana taakupeka zvinhu zvedu zvipekwe neunyanzvi mhm. toisa madetails edu ose saka manje manje kuengland tine taakukutumirai zvinhu zvakafanana nezvizvi nemifushwa mhm. yemiriyo yose kebiji iyo marugare repu zvese tiri kufusha zvine unyanzvi saka tangomira chete kuti mapepa edu akabuda takutumbire hanyanisi chaidzo tinadzo muhwando wadzo mhm. zvese zviripo imwe project zvakare yemadomasi atisimuka hati kutarisira kuti kutanga kwajanuary iri domasi rinenge rakutoipinda pamaketi ehe nokuti mari iri muvhu saka uyai uyai uyai uyai saka imimi makambogara kunyika dzechando idzi mhm. muri kuona sei muri pana apa neproject idzi dzamuri kuita iye zvino izvi kunyika kwatakagara kwechando kwakatidzidzisa patakadzoka kuno kuti kuno kuchaiko kumari iriko mm. mari iriko uko yakanga iri ngori nzira yekuti tiwane pekutangira pamwe pachona unenge usina zvikwanisiro mm. asi ndoda kutenda nevakoma vangu mm. nemunin'ina wangu aiwa vanomira chaizvo neni pakusapota basa iri nokuti ko zvine zvinhu zvese zvareruka mm-hmm. zvekuramba tichati e sisiketi uko hatisina gasi mm-hmm. e amai mazvita uko hatisina shuga aiwa ipacho ichocho chikamu ichocho takachisiya takutotiwo kana tatengesa toenda tonotenga hazvirambidzi kudya zvinonaka kana uri kuzimbabwe tiri kutozvidya mufunge zviri organic futi saka huyai tibatirane pamwe chete kana maita mukana tsvagai zviminda muye muzorima kurima kune mari saka kana muchidya chikafu ichi ka mhm. muri kunyatsochiona chikafu ichi chiri organic naika eh. nekuti vanhu vanogara kunze kwenyika vanenge vachingotaura zveprocessed food processed processed chenyu chikafu muri kuchiona chiri sei chine utano here chinokwanisa kuti vanhu vararame here zvakanaka vasinganzi e kune kensa e kune chakati
chikafu chedu isiso eh, chine utano zvakanyanyisa nokuti hatina zvinhu zvakawanda zvatiri kuisa machiri zvekutenga tiri kushanda nezvatinenge tinazvo sekutsanangura kwanamboita kuti kana ari manyowa hatisi kuenda kunotenga fertilizer mm -hmm kana iri mishonga hatisi kuenda unotenga mishonga tine zvimwe zvinhu zvatinogona kudzidza iyo intaneti chaiyo iri kubva kuvarungu kwenyu koko

hazvina chazvinokuvadza ndapedza izvozvo ndoita mazuva maviri ndotanga kudiridza mazuva 7 zvatopera ndakutotangisa kuita ndakutotangisa kudya even sora chairo handiise mushonga wesora mm. ndinoshandisa futi baking soda ndinoisa baking soda yangu mumvura ndospraya pasora rese rinenge ripo hakuna chinokuvara chimwe kunze kwesora mm. saka izvozvo ndakaona zvichitibatsira uye kana tinge tadya kudya uku kuri kutivaka muviri mm. hatina midumbu yatinonzwa hatina zviye zviye zvekunzi maasidzi akwira asi chikafu chinongovaka muviri nokuti tinoti takapinda muno mugadheni takatora iwa mapepa tikatora makerisi tikatora muriwo tikatora kebiji tikaenda tikanobika mm. tinenge tiine kudya kwakazara neutano tozobva ipapo totora manwiwa todya tobva ipapo tozoenda kudanga kwohuku tonouraya huku huku dzisingapiwe chikafu chekutenga zvakare mm. huku dziri kupara dzoga tozodzimbodzichekera muriwo tozichekera makebiji dzodya dzove neutano saka hatina zvirwere zvatiri kuisa mumuviri mm. kunze kwekuisa utano hwakakwana wow inga aiwa tinotenda muri kushanda basa rinofadza pano taona basa renyu remaoko kunosvika kwese uko miriwo zvibage madomasi pepa taderere sesu tinoda derere kuno ndokunonzi kumusha ndokumadziva kunoku kwatatambutwa kune kwaezvino taona mbudzi mbudzi timbudzi tiri kubereka vana saka ah, zvakatita zvakatinakirawo sei uh, we are proud of you and we are doing very well so thank you very much for this tour thank you